Na khensa ku va mi langute chanele ya matimba ya manana ma YouTube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel tin'wana ni lava ku vulavula hi mhaka leyi xana i yini rihehlo xana rihehlo ri kona na or rihehlo i yini van'wanyani va vitana rihehlo. va ku i revenge ku ri a hi nge a yi vekeni hi ndlela leyo ri hehlo swi fana na loko munhu a ku i revenge or ku vuyisela or ku tlherisela a swo hambana na loko mi kuma ku ku na vanhu vo karhi like ku lwiwa xibakele khale ka matiko ivi luya a ku hayi ta vuya ni ta ku rihiseta leyi taka round i nge wini. or ka xiphemu lexi taka i nge wina ku ya wina mina se hala ka ka ka ka ka ka vanhu vo tala mi kuma ku hala ka ka ka hina vanhu va ka ntimeni swi tele ngopfu ka ndlela leyo mi kuma ku vanhu va dlayanini or vanhu va copana ku copana hi vula leswiya swa vuloyi. va copana hi vuloni se mi kuma ku muti wo karhi va cope muti wo karhi i muti wo karhi wo tlherisela mi kuma ku loko mi tshama hansi mi swi languta lembe na lembe mimiti liya yimbirhi ku tshama ku ri na minkosi ivi mi languta miti ya kona ku vanhu va kona a va yi a ku yimi ku lahlana lembe leri ku lahliwaka balloon lembe leri taka ku lahliwaka chava laha mi kuma miti liya ingaku ko tlangiwa xitokofela. kumbe sosayiti yo chayeriwa lembe na lembe hayi leyi ta tin'hweti na n'hweti. Se mi kuma ku swilo swa kona swa swa hlupha, se mi kuma ku va hetana va ri maxaka. Van'wani mi kuma ku i maxaka, un'wana a ku hayi malume mi dlaye n'wana wa sesi wa n'wina, ivi se va rhwala na yona hinkwato na n'wi tlherisela loyo mali. Mara matlheriselo lama ma ma kona hi lama mo kuma ku. hi lama ma ku fambiwa tin'anga na maporofeta tanihileswi ni vulaka ivi ku dlayiwa ku hetaniwe ivi ku copaniwa kwalano se va khale va ta mi byela ku swilo leswiwani hi swi vitana i ri henhla ku ri ku hehleniwa kwalano mi kuma ku loko hi suka sweswiwani mi kuma ku ku humelele nkosi kwalaya mutini loko ku lova munhu mi kuma swi hlamarisa un'wana na un'wana munhu loyiwani u love njhani. a nga zanga a vabya i lo ti pfukela nampundzu a lovile ivi ku humiwa mungoma wo ta hi ya hi ya huma mungoma hi ya lavisisa hi kuma ku xivangelo ku ri yini ivi loko ku fika ka n'anga n'anga yi ku hayi mina munhu la nga endla swilo leswi ta n'wi kuma n'wina ma pfumela ku xin'wana na xin'wana lexi a nga ta xi endla xi kahle na ivi mi pfumelelana na n'anga yaleyo ivi n'anga yi copa loko ya copa a kuma ku. ya copa laha mi kuma ku n'wina mi nga hleketelelanga ku munhu luya or ndyangu luya hi wona va nga dlaya n'wana wa n'wina or hi vona va nga endla ku n'wana wa n'wina a lova a nga vabyanga ivi na vona lavaya va ya kwale va nga ya kona va fika va ku hayi phela ni n'wina mi tshama mi endle swa so na so ka muti wo karhi se hi vona va nga vuyisela ivi na ya vona n'anga yi ku vuyisela se ku hetelela ku va xitokofela. se xi tlanga hi lembe na lembe ka copaniwa ka copaniwa se rihehlo ri na nghozi swinene vanhu va ka hina mi ri languta loko mi kuma ku emutini ku humelele swilo swo karhi mi swi swa mbala ivi mi ya swi kuma ku i ndyangu wa ka manimani va vitaneleni exihundleni tanihi ndyangu mi tshama na vona mi ku swilo leswi mi nga hi endla swona a swi hi tsakisangi. mi ta vona vanhu lava va ku a va ta ti londla va tshama hansi na n'wina mi khomelana mi rivalelana vutomi byi ya mahlweni hi ku swin'wana mi kuma ku swi hetelela swi tlulela na le ka vana va nga ri na nandza mi kuma van'wani va copana na vana mi kuma ku vana loko va ri xikolweni swilo swa vona swa ha fana loko van'wani va lava mitirho swilo swa vona swa ha fana se ku tirhisiwa yini yona yaliya ku a hi ta va komba va ta hlupheka a ni va hi dlayile n'wana ivi na lava ku hayi hi ta va komba va ta hlupheka. va hi dlayele yin'wana se mi kuma ku kwala mutini wolowo mi kuma ku swilo a swa ha fambi vana va lava mitirho ku yiwa swikolweni mi kuma swa vona swa hlanganahlangana because of what hi rona rihehlo leri va ku hi hlanganiwaka hi rona ku copaniwaku hi rona se hi ti vonela hi hlayiseka vanhu va ka hina rihehlo ri kona ende rihehlo ri na nghozi vo tala ku mo languta ka matiko lama mi tshamaka ka wona. mi ta swi vona ku muti wa ka manimani a wu kombi muti wa manimani loko mo languta history ya vona mi ta twa va ku hayi i khale va kha va copana vanhu lava i khale va kha va banana hi marhanga yo hisa va kha va hetana i nyimpi ya khale mi nge yi koti ma swi vona se a hi ti hlayiseni vanhu va ka hina na khensa ku va mi langute chanel .